and then loko se ku va ku humelela timhaka ta so eyi swa hi chavisa mani vanhu va 21 va dlayiwa mean eh, 21 people va dlayiwa vanhu va 21 va dlayiwa hi xihatla a tithavheni to hambanahambana kahlekahle maybe ni nga ku in a past three months probably vanhu lava nga dlayiwa tithavhen a south africa va tele um ku na vanhu vambirhi va nga dlaya va nga duvuriwa two months ago i think two months ago hala gyan a tavern ya le gyan uh, and then ku na vanhu vambirhi va nga duvula hala a hi le katlehong ne then ku na mune va nga duvuriwa a, a peter maritzburg then sweswi ku na 15 wa vanhu lava nga duvuriwa a orlando orlando east la soweto la and then ni nge vulavuli hi lava va le eNyobeni tarven a East London lava nga va nga va nga va nga lova hi mhaka ku va va hefemula mimoya yo karhi no vula ku se va tele vanhu lava nga ku feni a ti-tarven hi ku duvuriwa u kuma ku va duvuriwa randomly because va ve ri lava nga swi vona vanhu vo tala va va va lava nga va nga hundza emisaveni sweswiwa hi ku vo duvuriwa vanhu va ku vo fika njhe va fika va duvula vanhu randomly. out of a blue I mean hina van'wani loko hi laha hi famba kona ku tala ku va ku nga ku nga na ma security tarven ma hakanyingi ku va na ti bouncers mara they they don't have the intelligence most of them they just have the the powers the the strength to throw you out loko u kha i misbehave but the intelligence to know ku ri okay today something might happen they don't have that intelligence. so intelligence ni vula ku a ni vuli ka va tlharhangi ni vulaka a va na a va they don't have the networks to know ku ri namuntlha swi endla ku humelela swa so so how can we prevent it you know that's what i mean when i say intelligence a ni vuli ku a va tlharihanga vanhu va tirha tithaveni no i don't mean that so i timhaka to biha leti twaku ku vanhu va duvula duvuriwa tavern and uh, loko langute va people are pointing fingers at vanhu lava humesa va humaka ematikweni mambe ende hi ku ya mina I don't think problem yi le yi le ka ka ka byalwa problem yi le ka mhaka ya crime South Africa yi has a serious problem with crime and then we can solve the problem ya crime then people can enjoy alcohol right van'wana va vulavula hi ku okay I won't even say it because it doesn't deserve our time here mara i ku i mhaka leyi nga ku chaviseni anyway loko hi huma ka timhaka ta tavern-e

hakanyingi ni tala ku titshemba hi nexe kumbexana ni ya ka mufana na n'wana wa munghana wa mina laha a va ri le kwini la la Tembisa la the reason ya ka yena i ku i ni tsema kahle ngopfu Mhisa loyi u huma hala Musambiki hala so xi se xana kumbe ku nga xi kona so ni kume ku na assistant that's why mi kuma ku ma gomboloka gomboloka a xi ni tsema kahle xi se lexiya so ni fika ni nghena la ka saluni liya ni ya ka yona masiku hinkwawo ni fika ni kuma ku na nkulukumba un'wana mhani loko a loko na ha na ha ri ku teni. xi za xa languta na xa mi ni pfanha xo mi loko se mina nyuma guys ni munhu wo nyuma se loko na na ha ri ku ni lahla na switepe nyana hi ku a xi ni time blind a xi ni langutile mara yohoyoyo ivi loko ni nghena ku e xo xo ni xeweta ivi se ni nghena laha ndzeni ka ka ka ka ka ka salon ni xeweta va yisa lava tirhaka lani. ivi then xana nxavo u tshuka hi boti minjhani ni ku a ni pfukile minjhani xi ku a na mi fanisa hi n'wina ni kane lona a ni ku a hi mina xi ku a ni swi vona ku n'wina mara loko mi kha mi ta hi le ni vona hi misisi ni ku o swi vona hi misisi eya misisi leyi ta hi dlayisa leyi a ha ha jikajiki hi ya helo so xi ri a hi boti phela ku na mhaka ni ku mhaka ya yini xi ku yoh because loko mi vona xihlangi xi nga tsutsumi ka misisi a ku na xihlangi xo xi kha xi tsutsuma misisi la xi ku xi za xi ri misa loyi a nga tsumeka misisi i mfana nyana ntsongo maybe hikuva ni kume mpfumelo wa vona ve te ni nga ni nga n'wi komba so I will show him hi mina loyi ni n'wi tlakuleni mufana loyi a ri ku tsumeka misisi mara a nga a twa a ha twa muchini ku vava se a kwatile a kwatele ku muchini a wu n'wi vavisa loko a kha a tsema a ni loko a kha a tsema muchini yi lo loko munhu a ri xihlangi. loko muchini wu ka famba henhla ka ka ka nhloko yi swi nga ri swa vavanyana so u nga ri a nga tsakanga kahle so xi za xi ri misa loyi ni n'wi thya vito ra nkanelo hi mhaka ya n'wina ni ku e mina xi ku ya because ni rhandza nongonoko wa n'wina wa nkanelo wa gingirikani since twenty nineteen ni ku ha loko no ze ni kuma n'wana ni ta n'wi thya vito ra loko no kuma n'wana wa mufana ni ta ku i nkanelo. ende impela tlhangi xa ve ri nkanelo vito ra xona loko ha nkanelo hi twesaka ku ri ku e swa humelela ku munhu a thya vito hi mhaka nkanelo wa gingiriyasi so officially ku na munhu loyi a nga kona laha misaveni a nga thyiwa vito ra nkanelo hikwalaho ka ka nongonoko wa nkanelo wa gingirikani leswi a swi endle ku ni hleketa ku yo swi vula ku nongonoko wa nkanelo wa gingirikani wu na impact yikulu leyi mina a ni nga yi voni because nkarhi wun'wani wo tala ni fika ni ti vulavulela ntsena mara ku vanhu va swi teka swa serious swilo leswiwa phela a ku ri i munhu nkulu munhu luwa loyi ni vulavulaka hi yena loyi ni nge i i T_V n'wana wa wena wa mativula Nkanelo i ni byerile ku ya ni ku a kasi ma ma ma ma ma languta na ku a ku ha ha vona and i munhu nkulu I'm not lying a hi mufana i munhu lonkulu se ni ku e. ni ku ya ni swa humelela ku ya ni n'wi tv tirankani ni ri mhaka n'wini but ni ni mi favor ngopfu nongonoko wa n'wina ni wu vona masiku hinkwawo and a ni tshama ni tlula na episode na yin'we ni ku ha na khensa ni vona mhani mhani se ni vhe ni khumbeka ni ze ni tlakula ni xi tlakula nkanelo mhani ni twa i nga ri is my child maybe I need to adopt nkanelo u nga swi tivi ku na yena i ta fika i ta kula a kha a jump-a jump-a ku fana na hina na. ya hi lexi ya nkanelo xi kona se ku na nkanelo hi mhaka ya nkanelo wa gingirikani la misaveni guys so a hi beni nkanelo wa gingirikani mavoko hambi nkanelo wa gingirikani yi said award winning show mara ha i swi kahle ku hi twa ku kuna vanhu lava nga va nga thwali mavito va nkanelo mhaka ya nkanelo wa gingirikani se good thing swi endla ku hi titwa kahle laha ka nkanelo swa tikomba ku ku na vanhu lava va hi va hi seketelaka hi mbilu na moya hi ku ri ku ku va kha va nga pretend so ha khensa swinene ni khensile hi buti ku va mi hi seketerile ya na mahlweni mi hi seketela vanhu van'wani va hi seketela ngopfu ka ka ka i i vanhu lava tirhisa va tirhaka ntirho lowu wo rindza lava va ma security na swi tiva ku va va hi vona ngopfu hambi sweswi va tirhisa ku ti-Wi-Fi ta vanhu mara swi tiva ku ri eh vaisa lava ma security va va va hi favor ni tshame ni kha ni hindza kun'wana la Sunning Hill ni kha ni nghena ka complex yin'wana ni ya xeweta sesi n'wana wa mina ivi xiza xa security xi ni byela ku hayi buti a n'wina nkanelo wa gingirikani ku hayi mi xikwana mi favor ngopfu ene ha swona ntsena hambi wo fa kun'wana na kun'wana laha hi ya kona guys vanhu va hi byela ku ri um i va hi languta ka nkambelo wa kereke ende ku va ku ri vanhu lava tirhaka ntirho wo rindza wa security so a hi a hi swi tekeli hansi hi ri ha khensa ku va mi hi seketela nkambelo wa nkilikani na vanhu lava nga xava swikipa ka nkambelo wa nkilikani ha mi khensa ngopfu mi nga tshami mi hi seketela ha khensa swinene and chanele se yi na seventeen thousand or above seventeen thousand wa vanhu lava nga yi va nga yi subscribe ka yona channel ha khensa swinene a hi swi tekeli hansi so it's a big channel I mean loko yo ze yi hundza ten K I mean you're a big channel come on . ya so akhensa swinene hi ni hi ta kula hi kha hi nga ndlangi swilo swo homboloka ka nkarhi lowa hi to kula nje just nje so akhensa kasi ni khensile ku va mi hi joyinile haleno ka nkanelo wa gingirikani ni le gere hi mina i think maybe ni fanele ni vhe ni tsarisa vito ra kanelo ka ka certificate ri ve ri ve ri gandliwa kunene because ri vito leri ra nkanelo um loko mi byela history ya rona ri huma kule mo ni mi byela xitori xitsongo before ni famba vito ra nkanelo hi ku ya hi ntiyiso i feel like i need to give credit where is due mina na ntwanano marhaji siku rin'wana hi tshame hi tshama hansi hi ku a hi sunguli sort of a project. a hi xuta ti ti ti-video khale before ku nghena swa ti-YouTube a hi xuta ti-video to ta ta ta ti-drama mina ntwanano Maraji. Life never became easy after the death of both my parents.

So ito that's where the name Nkanyolo come from. It's actually the word kumbe vito leri nga tana nkana ntwanano marriage. Yena who actually started with that. Mara then swi swi nga ha yi mahlweni if se mina ni kwata ni ku ha ntwanano why how can we leave this thing? So ni vhe ni teka vito leri ra nkanelo ni tirhisaka nkanelo wa gingirikani ku nga ha ri nkanelo miti. So I think it's necessary ku va ni vulavula hi swona because um Nkanelo i vito leri nga ta na ntwanano maribye mara a ku nga ri laha a ku ri le ka Nkanelo Media ivi se mina ni teka ni ku Nkanelo wa gingirikani khale na khale hi kha hi endla ti-video mina ni twanana ka maribye before swa ti-YouTube Are we on?
No, you are on. You are live. I'm live. Hi guys. Am I live?
Yeah. I'm living, baby.
we, we, we were shooting the drama at

video yi ti hoxa ka ti ka ka ti-D_V_Ds ne khale ya hi ndlini ivi khale mani mo ni nga ni nga vula swilo swo tala swi nga ta leha maybe swi la hi ha ri kona ta kota ku ti vulavuleli yexe ya ta khensa swilo le gasi ka mina ku tirha ka ka na ku ri ka I can't even say it